na atoete omogano omotambe buna babeire bakoiba chiombe korwa ensemo ya sobo sengereri kemera rogoro amo nensemo ya tombe. Chiombe echi chionsi echiaigete kooni naoonetie, na echiaigete gokonywa nchiakonywa. So egento nare koonya abanto baria mwabeire nokoboko ogotambe, abande bakoru tombe, na abande bakoru seitanya tieko. We want to give you a warning. Nyore emori gochi gotiga ebikori ebio bioboibi bwe chiombe ne chingoko. Ntu, ntu nabana inchi ntori gochi gotiga igo, tutaandamana na nyinyi, naende bono twarorire ng'a egento eke abasigari baito banyetieko, batwarire eshida enene. Buna rituko ria igoro, egari yane nero yatumegete kobwata, kobwata abaibi, nero yatumegete korika abe ebinto mpaka nonya nebi ekanisa yanyetieko pi echi. Omwebi oyo oyoyomo bw'echiombe, naende nere twanyorete oibire ebinto bi'enyetiiko bi'echi chachi. Ebinto ebi ntwabirikabete, egari yane nero yachiete kobioyia.

Ezekieli Monguru, nigo onde omonyakerogo bw'echiro ya Nyatieko iga. Bono na inche buna abaminto bakwanire nintagete gokwanera ng'a Nyatieko ndoche ng'a oboibi bwagenderere kobucha ororo, buna bono inche na oyomo obo abaibi aba batwarire obong'aini nigo bakogochera nonye nyomba koraire, bakoibera ebinto, Tomanyeti ng'a naki basoete, na tomanyeti ng'a naki bakogenda. Tari inche bieka oyo naiberetwe ebinto botuko, nyakia ogire iga abanto baibeire ororo abanto bane. Tiga bono tari arayoka, iga ere ng'a chingoko igo chikoibunyatieka igaa, abanto bagocha baiba chingoko korwa emechie, amatoke tari gotigara mogondo, iga anyatieko market. igere ng'a oboibi bwabeire kera engaki rituko ndiri goeta, amang'ana amanene nari ng'a abaibi igo babuchete, buna abaminto bateba, Koranche county commissioner, kora ebarasa enene, gose ntokonye nyatieko. Egento kende nare gokwana, tigamente nonye bakwana, tigamente omoisimigwa oito kebagende. Nobosooku kabisa ng'a. Omonto kabisa econstituency yao, police station yao, inga mogongo ten nere ekobogoria omorwaire, inee, mogongo ten nere abasigari bagocha gokorera gose epatrol?

chiaretwa kisi igaa, chiombe twararikabire chiombe ang'e six, rakini bono omoibi ok oria okonya okoiba, naye natamete eraundi entang'ani, eraundi ya kabere tokana na abasibare naende agatama, rakini igoro nabwatete. Ngosaba iga, omomisimi igwa kibagendi. Naki iko yabeire enkong'u egari nere obororo obwe gwatu promise nigo toreterwe egari yabasigari. Bono naki eka obokong'u obo bore ororo, oboibi bwabuchire elokeseni engima. Kia mwasi oboibi mboro, kia ong'ondi oboibi mboro, getari oboibi mboro, na iga naki eka oboibi mboro. Naki torakonyeke, naki morarigie chikura, onye mori gotokonya. Kobwata abaibi bagosaria ebinto. Iga nare gogosaba, gotebia ande abagaambi, toche torosie ebarasa, county commissioner ache aa, tomotebie omochando, natiga oboibi bwabeire obonge, ebinto igo bikoibwa, moibi okorwa iga naende obwate. Igwa, igwa, abamenyi b'ensemo ya Kitoto Church esauti mbire orobari, Enka y'omoibi oyomo abeire okobachanda nabande, nigo babongire ebinto bie chikanisa, mocha kwa mocha, abanyanyimbo banyatie koboigo bakobwaterana amo nabanto banyatie gokogenda goika rikia amabundu, nigo banyorete omosacha oyomo abegete ebinto etaganyara biakorarera na ebinto akoriera. Nigo biabongetigwe omocha kwa mocha goika egetuko ki'abanyanyimbo amo nomosa oyio aboeire chingayo, buna amaiso onsi nigo arigereretie County Commissioner o Kisii, buna abagambi banyare gokora ebarasa enene ase omochie onyatie kowo.
Ker'ambaguti kiarurwa ase obotuki bwaye, kiarigereirie omochie Nyasae yachirie namagoro ayio abere.